Korogoco nĩ itũũra rĩmwe rĩa matũũra ikũmi marĩa makoragwo icigo itiganĩte gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, marĩa makoragwo magũmĩirwo nĩ ũkĩa na mĩtangĩko mĩingĩ nĩ wagi wa mawĩra, maĩ matheru na maihũrĩtwo nĩ waganu. Tũkagena gũkũ tũrĩ na muoroto wa kũrora mũtũrĩre wa mwana wa mũirĩtu ũrĩa ũrĩ hatĩka-inĩ na kũihũrwo nĩ mĩtangĩko mĩingĩ ũkĩmona marĩ na yunibomu kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano waya gwĩciria nĩ ciana itarĩ na ũmenyo wa mũtũrĩre o ta iria ingĩ no ngoro-inĩ ciao maihũirwo nĩ thiri cia ũhinga na kĩgirĩko kĩnene nĩ ũkĩa na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre kuma mũthĩ wa gatano hwaĩ-inĩ nginyagia kiumia ũthũ wa mũtũrĩre ũkagarũrũka kũrĩa maingĩraga wĩra-inĩ wao wa keheri-inĩ ũrĩa ũmahotithagia kũrĩha thukuru kuona aciari ao monaga mbeca nini o cia mũgate wao wa o mũthenya nĩ ũndũ wa kũmenya ũhoro ũyũ makĩria Tũroha thabarĩ itũ kuma DSM Place mũciĩ mũnene wa Nairobi mũthenya wa kiumia mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe nginyagia korogoco kũrĩa tũracemania na amwe a airĩtu aya. Mimi niko form 1. Ndio nimejoin. Gũkũ tũgakora marĩ mũciĩ kwa ũmwe wao marĩ meharĩrĩria-inĩ mao ma gũthiĩ wĩra o ta mũtugo. Marĩ o meharĩrĩria-inĩ mao, tũkagĩa na kanya ga kwaranĩria nao gũthuthuria ũhoro makĩria, tũkĩenda kũmenya gĩtũmi kĩao kĩnene gũkorwo wĩra-inĩ ũyũ, no mbere nene tũkenda kũmenya mĩaka yao. Niko form 3 na niko na miaka 16. Mtu niko na miaka 16. Niko na miaka 16.

na tondũ nĩ gĩkeno kĩa mũciari o wothe kuona mwana wake akĩruta wĩra arakenerera hihi thutha wa ciarĩ o kũmenya wĩra ũrĩa marutaga moire ikinya rĩrĩkũ Ananiambia mbona sijaimwambia hizo siku zote, lakini alirudi aka understand kwa nini nafanya hiyo kazi, ndio nipate pesa nimsaidie kulipa school fees. Sio maneno alijam kwanza, Penye alijam kanaambia tu ufanye tu hiyo kazi, lakini ujichunge sana. na kuona makoragwo mang'etheirwo nĩ mogwati kĩondori ta ta kũnyitwo nĩ mĩrimũ na kũhanda marĩ o thukuru mekaga atĩa kwĩgitĩra maya mothe Tumia shindano, ni ngumu sana nipate pregnant. Mi huenda na hizi dawa hizi ma family planning mi hutumia

O tũgĩthiaga na mbere, mathaa-inĩ ma thaa imwe na ndagĩka mĩrongo ĩna, tũkamenyithio mathaa na mahinda matirĩ mwena-inĩ witũ, na no mũhaka twambie kuoha thabarĩ cia mĩhang'o yao ya mũthenya ũyũ, kũrĩa tũroha thabarĩ nginyagia kĩrabu-inĩ kĩmwe gũkũ Nairobi. Tũgakinya nginyagia kĩrabu-inĩ kĩrĩa marahũrĩra biacara ũmũthĩ, na hatarĩ gũte marĩgu magathiĩ maingĩrĩte kĩrabu-inĩ kĩu o ta mũtugo tũkenda kũmenya ũrĩa mekaga thutha wao kũingĩra gũkũ na thutha wakwa kũingĩra ngakora erĩ ao magĩkenia andũ na njĩra ya gũthũngũtha ona gũtuĩka ũrarĩ ũndũ mũritũ kuoya mbica kĩrabu-inĩ gĩkĩ kuona kũrarĩ na unyabara wa kĩrathi kĩa igũrũ o njikarĩte kĩrabu-inĩ gĩkĩ Ngenda kũmenya hihi ũrĩa magunĩkaga thutha wao kũina. Arĩa angĩ marĩ nja metereire agũri, gũgatuĩka nĩ kuoma mwena ũyũ, na gũgatuĩka tũthiĩ kĩrabu-inĩ kĩngĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ na gĩkĩ mathaa-inĩ ma thaa ithano cia ũtukũ, na tũkoha thabarĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kĩrabu-inĩ gĩa kerĩ. Mwĩroreri wa Kameme nĩ thaa kenda na ndagĩka ikũmi na ithano cia ũtukũ tũrĩ ona imwe cia ciana iria cikumĩrĩte kwĩyendia kĩmwĩrĩ cione kana ciahota kuona mbeca cia kũrĩha thukuru cikĩharĩria kũinũka moko matheri-inĩ ingĩ ikĩharĩria kũinũka na kanyamũ amu marĩ wĩra-inĩ itania na ithuĩ mũthenya wa kiumia tũgĩkũrehera ndeto ĩno makĩria amu no tũrathiĩ na mbere na gũthuthuria